ڈیمبو کھڑے ڈیمبو لڑ ویسے تو ڈیمبو ہن کول نہ وانج تے گرمی تھی ودی ہے کمیز توں لہی ودے چلو ویور ماشاءاللہ باہر آ گیا سے ٹائم تو واوا تھی گئے تے اپاں خوبصورت جے اپنے سرائیکی کلچر دے سامنے تے اپنے سامنے بادل آندے پن پیارے پیارے خوبصورت جے اے چیک دے دے پے ویور ویو ماشاءاللہ بڑا پیارا آندا ہے خوبصورت جہاں اپنا پیارا جہاں بادل تے پار پیارے پیارے ہی میں آتا موسم دے نظارے ساڑھے احمد کو بارش دی پہلے جلدی پئی ودی ہے ایک کپڑے لہی ودے بارش آوے تے میں دھا گھنا تے آپا ماشاءاللہ اپنا ویلاگ دے طرف آ چکے ہیں دوبارہ وال ہک دفعہ خوبصورت جے سرائیکی گل جاتا سرائیکی ویلاگ اپنے پیارے پیارے سرائیکی نظارے اور پاک ویلیج لائف دی خوبصورت جے شان دے توڑا سپیشل پرسن توڑا بھرا سلیم کھوکھے آلا اور سامنے اپنا کھوکھا ہے بالکل خالی تھی گئے یوٹیوب دے پیکج کروا کروا کے پیکج لوا لوا کے پیسے گئے موک تے دوبارہ انشاءاللہ بھلا محنت کریندے پئے اللہ پاک کامیاب کریسی انشاءاللہ زندگی بخیر تساں کریسو سپورٹ تساں کریسو ساڈی ویڈیو واچ تے سامنے سارا ڈاند ریڑھی کھوکھے تے بدھا کھڑے پرلی مارکیٹ وی اللہ پاروں خیر کامیاب تھی گئی نیڑے لگ گئی اب فل فائنل ہی تھیون آلیاں قریب تے باقی محبتاں بھرا تاکو السلام علیکم ویور کیا حال چال ہے امید کریسو ساڈے یار دوست احباب صاحب تندرست ہوسن فٹ فاٹ ہوسن اج دا ماشاء اللہ اساں کر گھدے ولاگ شروع سرائیکی کلچر دے پیارے پیارے نظارے تے خوبصورت جیا محبتاں دے پیارے پیاری آواز موسم بالکل ٹھنڈا ٹھنڈا ہے اج تے جال تلے کھڑ گئے ساں ماشاء اللہ ولاگ سٹارٹ کیتے پیارا جیا خوبصورت جیا وان دے درخت تلے تے محبتاں بھرا سارا چھوٹا جیا احمد وی نال ہے تے نال اپنا کھوکھا تے نال بیل گاڑی دے خوبصورت جیا پیاریاں پیاریاں سخافتاں تے پیارا پیارا ویو تے جتنی وی سنگت ساتھ یار دوست احباب ساڈے چینل تے نوی نوی آئی انہاں دے کو ریکویسٹ ہے اپنے سپیشل پرسن بھرا کو ملے سو سس سبسکرائب سبسکرائب کریسو فیس بک پیج تے ویندی پین تے اوندے تے بھی ویڈیو فالو کریسو محبتاں کریسو اوکو بھی فالو کریسو تے ایویں تاکو ہر دیکھن والے ولاگ سارے سرائیکی مل سن پیارے پیارے خوبصورت جے سامنے اجاز ملنگ بھی آندا پے ایندی سٹوری سن دے ہیں کیا سٹوری ہے تے کیا نہیں تے ایندے کول کوئی پیارا جے سانگ سن کے

باقی ویور ماشاءاللہ بادل آ چکے ہیں فل زوراں تے دھوپ بالکل سنسان تھی گئی ہے یعنی کہ دھوپ ختم ہو گئی ہے چیک کرو ویور دھوپ دا نام و نشان کڈاؤں گیا نہیں تے اس سائڈ تو ساڑے مستری لگے پہن پیارے جائے چیک کرو باقی ماشاءاللہ کام تھیندا پہ بیک گراؤنڈ دے اپنا تے وی آئی پی مارکیٹ بندی پہ تاکو کروے سو پیارا جہاں محال تے پیارا جہاں انجوائے کروے سو نال جڑے رہا سو ویڈیو سکیپ نہیں کرنی اپنا ویلاگ پیارا جہاں سرائیکی کلچر جہاں سخافتان دے خوبصورت جہاں پیارے پیاریاں تے ماشاءاللہ کنٹینو ویلاگ کریں دے پہ آگاں ماحول ٹھر گئے وی آئی پی موسم وی آئی پی تھی گئے خوبصورت جیاں اپنا برا سپیشل پرسن کو لائک سبسکرائب فالو کرے سو تے ملسو پیارے جے ولاگ نال ول ایک چھوٹے جے ایپیسوڈ دے اندر تے باقی راسو تھے نال نال ویڈیو سکپ نہیں کرنی بتا ویڈیو سکپ کر ونجا بالکل بھی نہیں سکپ کرنی نہ راونے ویور ماشاءاللہ ویور شام تھی گی تے استاد ہوری حالی وی لگے پن ڈٹھے وے پسین و پسین تھے کھڑن میں آدھاں روزی روٹی حلال دی ہی ہوندی ہے اساں وی حلال دی محنت تے کریندے پئے ہیں یوٹیوب تے ڈیکھو اللہ پاک کرن سنڑدے باقی دکاناں ساریاں کمپلیٹ تھی چکی ہن تے اتے چھتاں پہنچن آلیاں چھتاں پے وسن جیویں استو بعد او پرلی سائیڈ دروڑی چھتیاں ہن تے اپنے کام کو چھکی آنن استاد ہوئی چھی تو ٹائم زیادہ ہو گیا بھی بٹ تے چوک تے ماشاءاللہ آمد و رفت جاری ہے واہ واہ ہے تے دل دریا ہے لوگ چڑے وینے تے ساڑی صلاح ہے ایویں نا بھی بھائی بالکل ہی ایویں ہے چلو کوئی گال نہیں اللہ بہتری کرے سی تے مزید ایویں نال محبتاں کریں دے راسو نال جڑے جڑے جڑے جڑے راسو بھرا تڑ دا کھوکا خالی ہے تے کوئی سپورٹ کرو تے بھرا تڑ دا کھوکا بھری جے اوکے okay? تے باقی ایویں پیارا جے کمنٹ کر کے رائے دیونی ہے کہ تو کو سڑا بلاگ کیسا لگدا ہے اپنا اسپیشل پرسن سلیم کھوکھے والا تے ماشاءاللہ محنت تے کریندے پیندے لیکن محنت دا صلہ ملسی لیکن دیر نال ملسی بھاویں شاید ہو سکدے اج والے بلاگ دے بھی مل ونجے باقی تہاڈی سپورٹ تے تہاڈی ویڈیو واچ کرنا تے ساڈا کیا بندہ سامان آونا انشاءاللہ فرج ہے، سامان ہے، مٹیریل ڈھیر چیزاں دے سنگت جیڑیاں نا اساں پیکج دے کھاتے تے ویچ کے تے اللہ اللہ دے خیر سالا کیتی ہے باقی ایویں تساں اپنے بھرا معذور کوں سپورٹ وی کیتی کرو پیارا جے کمنٹ وی کیتا کرو رائے ڈیتی کرو ویڈیو واچ کر چھوڑی کرو واچنگ ٹائم دا پرابلم ایندا پے تے باقی انشاءاللہ تعالی ملسوں کل ہک نویں ولاگ نال ول اج والا ولاگ بڑا وی آئی پی ماشاءاللہ اسٹینڈ دھماکے دار بنے انٹرسٹنگ اوکے انٹرسٹنگ آکھنا تو نہیں آتا لیکن آ گیا چلو کوئی گال نہیں باقی کرے سو محبت بارا کمنٹ پیارا جی رائے محبت دے سو تے باقی کرے دیں ولاگ دا جینڈ تے باقی کوئی غلطی کوتا ہی ہو سی تے بیرا کو معذرت کرے سو دلو معذرت کرے سو آساں تے سب کو دیکھنا بھولے نہ کرو مہربانی ہو سی تھوڑی تے باقی کوئی